Okuwa gatna ýadym türgenleşigidi. Onuň daşyndan her gün bäş sagat gurluşykda işleýärdim. Sebäbi ol wagtlar türgenleşik edýänlere hiç hili hak tölenmeýärdi. Güzeranymy aýlamaga-da pulum ýokdy. Şonuň üçinem işlemeli bolýardym. Hepede dört gün agşam sagat sekizden. Gije sagat on ikä çenli dowam edýän aktýorçylyk kursyna-da gidýärdim. Şularyň hemmesine-de ýetişýärdim. Bir minutymy hem bihuda sarp etmeýärdim. Şeýdibem men şu günki derejäme ýetdim. Ýigrimi ýaşymda Londona gidip, Mister Uniwers bäsleşiginde gatnaşdym. Iň ýaş türgen hökmünde ýeňiş gazandym. Sebäbi meniň maksadym bardy. Eger Siz hem gelejegiňiz üçin öňüňizde belli bir maksat goýmasaňyz, alan gabaňyz bolmaz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda adamlaryň ýetmiş besi göterimi kärinden nägile. Öz edýän işini halanoklar. Çünki olarda şol iş bilen bagly hiç hili maksat ýok. Şonuň üçinem olar göwünli-göwünsiz işleýärler. Başga has gymmatlyrak iş tapdyklary

Her gün bäş-alty sagatlap türgenleşmegiň sebäbi näme? Şonda-da hemişe keýpiň kök. Başga-da seniň ýaly türgenleşýänleri köp görýäs. Ýöne olaryň ýüzünden gar ýagýar. Bularyň hemmesi näme üçin? ýaly soraglary berýärdiler. Öňem aýdyşym ýaly, men maksadyma ýetmäge howlugýardym. Maksadym Mister Uniwersiýa bäsleşiginde ýeňiji bolmakdy. Şonuň üçin hem her bir türgenleşigim meniň maksadyma ýakynlaşdyrýardy. Maksadymy durmuşa geçirmek üçin eden her bir türgenleşigim, galdyran her bir agyrylarym meni maksadyma ýetmäge höweslendirýärdi.

Eger köp türgenleşmeýän bolsaň, bary biderek, diňe türgenleşmeli. Hiç ýere jadaly açarym ýok, başga ýolum ýok. Diňe köp türgenleşik geçirmeli. Yhlas etmeli. Janyňy agyrtmaly. Her gün türgenleşik zalyna gidip kyrk bäş minut türgenleşmäge, ýa bolmasa fiziki we akyl taýdan kämilleşmäge wagtym ýok diýýän adamlara gaharym gelýär. Göz öňüne getirip görüň, günde bir sagat taryh okamak bilen, Bir ýylda, ýagny üç ýüz altmyş bäş sagadyň dowamynda näçeräk maglumat edinip bolar? Diňe bir ýylda, aýdymçy-sazandalaryň ýa-da kompozitorlaryň taryhyny okasaňyz, näçeräk aýdymçy-sazanda-kompozitor barada maglumat edinip bilersiňiz? Ýa bolmasa öz halaýan biznesiňiz hakynda gyzyklansaňyz, her gün bir sagat, Sizde nähili özgerişlikler bolardy? Siziň günde ýigrimi dört sagadyňyz bar. Günde alty sagat uklasaňyz, ýene-de sekiz sagadyňyz galýar. Günüň dowamynda ortaça on sagat işlenýär diýip hasap etsek, ýene-de sekiz sagat galýar. Aýdaly bir sagadyňyz ýola sarp edýärsiňiz. Belki-de iki sagadyňyzy. Şonda-da alty sagadyňyz galýar. Şol galan alty sagadyňyzy nämä sarp edýärsiňiz? Iýip içýärsiňizmi? Özüňize serenjam berýärsiňizmi? Adamlar bilen gürleşip geçirýärsiňizmi?

Töweregiňizdäki ruhdan düşüji adamlara şony düşündirmegi başarmaly. Emma siz özüňizden şübhelenseňiz, bu örän howply ýagdaý. Sebäbi siz A plan başa barmasa, B plan boýunça hereket ederin diýen pikirde bolýarsyňyz. Şeýlelik bilen, B plana has köp üns berilýär-de, A plan üçin ýeterlik zähmet çekilmeýär. Şuny berk bellemeli, haçanda arkamyzy diremäge ýerimiz bolmasa, gowy işleýäris. A plany taşlap B plana geçişimiz ýaly,

Şowsuzlykdan gorkma, şowsuzlygyň hiç hili aýby ýok. Ýokarky basgançaklara çykmak üçin hökman kynçylyk çekmeli. Maýkl Jordan bilen bolan söhbetdeşlikleriniň birinde oňa, Siz gürrüňsiz taryhdaky iň gowy basketbolçy. Bize özüňiz barada aýdyp beräýseňiz diýipdirler. Maýkl Jordan sözüni şeýle dowam etdiripdir, Siz diňe ýeňiş hakda gürrüň edýärsiňiz. Men şu derejä ýetýänçä, men bada dokuz müň urgyny zaýaladym. Şeýle derejä ýetýänçä, gatnaşan duşuşyklarynda dokuz müň urgyny zaýalamagy munuň nalaç edendigini aňladýarmy? Elbetde ýok. Biziň ählimize-de şowsuzlyk ýaran bolup biler. Bu bir bolaýmaly zat. Bolmaýan zat ýykylanyňdan soň ýeriňden galmazlykdyr. Ýeňlen kişi ýykylanyndan soň ýerinden galmaýan kişidir. Meniň bodibilding ýaryşlarym şowsuz boldy. Pauralifting ýaryşlarynda ýeňildim. Agyrlyk galdyrmak ýaryşlarynda ýeňildim. Şol durşuna zible taşlanan filmlerim boldy. Olar şeýle bir bolgusyzdy welin, örän ýiti tankyda sezewar edilipdi. Syýasat babatda aýtsam, birnäçe gizlin saýlawlara gatnaşdym.

Her näme iş edýänem bolsaňyz, iň gowusy bolmak üçin boks ýa-da başga bir iş, ýa bolmasa pikirlenmek meselesinde, tapawudy ýok, arkaýyn we aladasyz bolmak, diňe rahat bolmak gerek. Ýalňyşmak bir adaty zat. Eliňdäki hemme zadyňy we güýjüňi gaýgyrman zähmet çekmeli. Siziň etmeli zadyňyz ana şol. Hiç haçan şowsuzlykdan gorkmaň.